Geçeni ýatlamak ynsany ýaşaldýar, onuň parasatlylygyny artdyrýar. Galyberse-de, ýatkeşligini berkidýär. Menem şulardan ugur alyp, bilim hem ylym ugrundan geçen menzillerime garadym. Biziň çagalyk döwrümizde ýurtda pagta hasylyny ýetişdirmeklik iň bähbitli ykdysady ugur hasaplanýardy. Dogrusy, şol hasyl sebäpli oba adamlarynyň ýaşaýyş şertlerem, olaryň jemgyýetde tutýan orunlaram birmeňzeşräkdi. Mekdepde başky synplarda okaýarkaň öýdäki sygry sürä goşmak, goýunlary bakyp gelmek, Mallara mellekden ýa-da trijine münüp, meýdandan ot döwüp gelmek seniň esasy etmeli işleriňdi. Soňra seniň ýaşaýşyň pagta bilen berk baglanyşýardy. Pagtany ýekelemek, Oturmak, çirtmek hem-de ýygmak pagta ýygym döwri üç aýdanam uzaga çykyp gidýärdi. Bularyň hemmesi bolmaly zatlar diýlip hasap edilýärdi. Ulallygyňça bolsa seni gyşyna oba suw getirýän ýapda gazy gazmana, tomsuna bolsa onda çöp-zirt etmäne alýardylar. Bularyň hemmesi seniň bilim ojagy bolan mekdebe gatnamaly wagtyňy alýardy, okuw ýylyny gaty kemeldýärdi we dersleri özleşdirmeli wagtyňy azaldýardy. Ýöne bilimli boljak bolsaň, ylymda gaýnajak bolsaň, onda çykalga tapmalydy. Çykalga bolsa ol döwürde ýekejedi. Olam özüňi erk edip, erjellik bilen kitaplary okamalydy, sapaklary özüňçe özleşdirmelidi. Menem diňe şol ugurdan gidipdim. Aşakda beýan eden ädimlem-gadamlam geçen menzillem Elbetde, şol geçilen menzilleriň umumylaşdyrylan beýany. Goý, indiki nesiller häzirki zaman mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bizden has üstünlikli hem-de hasylly menzilleri aşsynlar. Ädimlem gadamlam geçen menzillem Çagalyk döwrümde kitabym alyp Oýun bakyp oýun oýnan ýerlerim. Kalbyma bilimi teşnelik salyp, Hergiz ýadymda meň ylma berlenim. Ädimlem gadamlam geçen menzillem. Ynha, otyryn men bir-birden ýatlap. Okamagy hem ýazmagy öwrenişim, sany goşup, aýryp, köpeldip, paýlap, meseläniň düz çözgüdini saýlaýşym. Ädimlem-gadamlam. Geçen menzilden lukman bolmaklygy düwüpdim kalba, pendeýläp özüme zähmet çekmegi, gör niçe kitaby sylypdym alna, berk ynanyp arzuwyma. ýetmegi, ädimlem gadamlam geçen menzillem rehnet gelýän eken çekilse zähmet alym lukman bolup Arzuwyma ýetdim. Okadym, öwrendim berip ähmiýet, Halypanyň pentlerini ýol etdim. Ädimlem-gadamlam. Geçen menzillem, näsagyň derdine eden emlerim ýerine düşeninde guş dek uçardym. Heý, emma ýatlanymda dertden ýeňlenim, jogap gözläp kitap baryn. Açýardym. Ädimlem gadamlam geçen menzillem Müň kär az diýleni ol ýagşy äre Nijeme ülkede zähmet çekildi Ynsanlaň kyn günde edilip çäre, Olaň kalplarynda umyt ekildi. Maksada okgunly, eý, gadamlarym, Gowşama, batlan sen, gideýin öňe! Anamly duýup men hergiz özümi, Goýdurma etmeli işlerimi soňa, Ýugrup mana meniň her bir sözümi. Bu goşgy Hem kyssa meniň Yzdat atly täze kitabymdan alyndy. Goşgyny hem kyssany awtor okady. Köp sag boluň.